Seyran bey, ailede ana tilini aşlamaq içün ne sebepçi olmaq kerek? Eñ eveli ana tili qorantada aşlanmalı, çünki qorantada da u daa bala doğmazdan ögüne anasınıñ yüreginiñ tübünde olğanda bala u vaqıttan başlap ana tilini aşlamaq kerek. Sebebi nede? Çünki ana Öz balasınen, daa doğulmağan balasınen ana tilinde laf etse, demek, o ana, ana tilinde qonuşqan ana. Onıñ içün o balağa da siñe, ana sütünen, ana qanınen. Ondan soñ bala doğulğan soñ, ebet, evde böyle tışqa çıqqan soñ müit oña tesir ete bile, amma kene de ana tiliniñ qıymetligini, ana Vatanınıñ qıymetligini balağa, balanıñ bir vatanperver duyğusında terbiyalap östürmek kerek. Yazıq ki, çoq suvırındalarda rus tilinde qonuşalar. Ne yapmalımız? Nasıl çareler tapmaq kerek? Nasıl yollar bar bu vaziyetni deñiştirmek içün, sizniñ fikriñizce? Barmı asıl yollar ya da öyle de qalacaqmı? Ebe, mana bu Ükümet taraftan devlet tili olmaq kerek deyler, üle laflar yüre, soñ ana tilde inkişaf olur. Bu, menimce, isnebet. O, ükümet taraftan yardım ola bile ana tilini inkişaf etmesine. Amma kene de aytam da, biz er özümiznen bağlana tili. Çünki mına şimdi da devlet tili olmasa bile ana tilinde qonuşmağa kimse yasaq etmey. Ana tilini balağa aşılamağa kimse yasaq etmey. Ükümet tek yardım ete bile. Devlet tilini, devlet tili olğanda ükümet tek yardım ete bile, misal içün, mektepler açmağa, bala bağçaları açmağa, anda, e, ne qadar ziyade olsa, amma çoq yazıq ki, bizim analar, e, o kelecegin tüşünmey, kelecegin tüşüne biz, tüşüne biz dep, Deyler, mına, ana tilinde şimdi bala oqusa, bitirse mekteplerin, başqa yerge kirip olamaz, zenaat saibi tapıp olamaz. Amma alayıq, biz tekaran tarihke nazar taşlasaq, bizde cenkten evel diger milletler bile bizniñ ana tilinde laf ete edi, inkişaf ete edi. Men bir misal olaraq ketire bilem, bizim ana tilimizniñ qıymetliği aqqında, bile bir aientligi aqqında Endi bir biñ doquz yüz seksen birinci senesi babam Uzbekistanda yaşanıp, rametli babam tatamnen Qırımğa ketirgende öz Albat köyünde yürtken edik. Soqaq boyunda o vaqıt u Bağçara rayonında bizim halq yoq edi. Bizim halq peyda olsa, anda bir qıyış, bir kelmeşekler bir qıyış-qıyış baq edi, qora artından çıqıp. Biz ana tilinde soqaq boyu, Albatnıñ soqağı boyu ana tilinde laf etip ketemiz. Ögümizde bir qart kite edi. Soñ biz laf etken soñ, bu qart özü endi tayaqnen, közlüknen, rus halqı, çünki anda bizim halq yaşamaydı o vaqıt, bizim laf etkenimiz soñ eşitip, toqtadı da, toqtañ dedi. Biz toqtadıq, dedik, bu rus qartı ne istey bizden? O dey, tekaran laf etseñ, dey, ana til, bizim tilde, rus qartı. Tekaran laf etsen ana tilinde diy, sağındı men sizin tilinsin. U cenkten evel bizim halqnen özken qart. Em biznen laf etken bizim tilimizin rus olıp bizim tilimizin unutmadı u. U bizim tilde öyle bir temiz laf, a o cenkten evelki til nasıl edi bizde, nasıl bizim ana tilimiz müit sürgen vaqtında u tilde laf etti. U bir. Sıcaq keldimi? Ondan da soñ daa bir misal, men endi Qırıma kelgen soñ seksen altıncı senesi, seksen yedi, seksen sekizinci senesi Olga Konstantinovna bar edi, Talbadraq köyünde, o ocakçı olıp çalışqan cenkten evel, atta bizim Eskender Fazıl, o Talbadraqlı rametli şairimiz, onı oqutqan, onı evine barğan edim. O, seksen sekizinci senesi, o, o bizim tilde yırlay edi, şiirler ayta edi. Seksen sekizinci senesi, endi bizim halqqa bu Moskva areketlerinden soñ keli sürette qaytıp başlağan soñ, köre bizim halqın. İ o pek böyle biz, bizim ana tilimiz aqqında aytıp, böyle bir neme, ne, ne deyim, bir kederlengen edi. Men de şimdi añlamayım, siziñ, mına, siziñ adamlar kele, qırımtatarları Qırıma kele, duvalarğa bara, basa, duvalarda rus tilinde qonuşa. Bu rus qadını olaraq, men dey tazirleyim olarnı, siz qayda keldiñiz, siz neçün öz tiliñizde laf etmeysiz? Bu rus qadını bizim halqnı tazirley, bizim tilde laf etmek içün. Seyran bey, Mına siz nasıl etip ana tilini ögrendiñiz? Qorantadanmı ya da instituttamı? Nasıl etip tiliñizni östürdiñiz? Biz, menim anam, babam işte bizde evde tek ana tili hüküm süredi. Mına bizim bosaqağa basqanen bizde rus tilinde bir söz aytılmay edi. Sürgünlikte, men sürgünlikte doğuldım, altmış beş senesi. Babam da işte oqumağa sev edi. Mına bu bizim ana tilimizde bu elli altı, elli yedinci senesi ne len baraqı çıqıp başlanda, kitaplar çıqıp başlanda, o er birini ala edi. Bir eki nusqa ala edi, bir dane degil, eki üç nusqa ala edi, birsi yolsa, birsi qalsın. Ebet, o vaqıt luğatlar yoq edi. Şimdi çoq sağ olsun, Alla sağlığını bersin, mına Qırıma çıqqan soñ bu luğatlar nemeden Seyran Üseinov oğraşa, pek balaban, qıymetli iş yapa halq içün. Amma Özbekistanda o şey yoq edi. İşte qorantada biz ana babadan nasıl eşit edik, öyle de öğren edik. Soñ tekaran büyükleşken soñ bu Lenin bayrağı gazetasını babam ala edi, anda biz, Özümiz luğat epedik bile defter çıqalıp, añlaşılmağan sözlerniñ, mine, Lenin bayrağını oqupa, al, uzun dokladları ol edi Brejnevniñ, onıñ da tercimesi ana tilinde, al, ana tilinde oquğanda añlaşılmağan sözlerin başqa, anda Pravda Vostokada da ol edi olarnıñ nemeleri, Rus tilinde. rus tilinde, andan, cümle-cümle, sözme-söz, bize añlaydık qaysı söz neni bildire. Anavler luğatçıqlar yazıp ögrene edik. Soñ, ondan soñ ağam Rustem tatitke kirgen edi oqumağa, andan derslikler çıqa edi. Soñ daa bir maña daa ne sebepçi oldı, bu tatitde altmış sekizinci senesi açılğan edi, altmış yedimi, altmış sekizim, aqlımda yoqtır, tatit açılğanda Nizamiy pedinstitutında Olar bitirgen soñ başladılar endi çeşit muracaatlar yazıp, endi mekteplerde iç olmadım ana tili dersi berilsin dep, öyle muracaatlar yazıla edi. Biz Akburkan sovhozında edik, anda ağamlar ebet onan emetmedi, amma men oqumağa başlamda anda dörtünci sınıftan başlap özbek tili keçley, bir dörtünci sınıftan özbek tili keçiriledi. Bizge dağıttılar özbek tili kitaplarnı, özbek tilinde kitaplarnı, özbek tilini ögrenmek içün. İ şu yılı men dörtünci sınıfta olğanda emir keldi, prikaz keldi, mektepte qırımtatar tilini açmaq. Soñ bizde anda bu üçünci sınıf, dörtünci sınıf derslikleri, üçünci sınıf derslikleri bu böyle bir portaqal tüstedi, a dörtünci sınıf derslikleri mavı tüste dağıttılar. Özbek tili kitaplarını cıyıp almır, berdiler ana tilinde kitaplarını. Soñra anda mektepte, ebet, biz, biz yaşağan yerde bizim halq ziyade edi. Mına, bizim yigirmi yedi dane talebe edi sınıfımızda. Yigirmi yedi talebeden sekiz talebe diger milletler edi. Anda kazan tatar, özbek, rus, ukrainsk. Amma on doquzı bizim halq edi. E, bizde bu dersler olğanda cedvelde de öyle yazıla, uzbeksko-tatarskiy yazık, ana, misal içün, matematika, russkiy yazık, a bu, bu tilge kelgende, uzbekskiy-tatarskiy yazık, a o yedi talebe, diger milletler ketedi özbek tilini ögrenmeye, a on doquz, on doquz qırım, qırımlar işte bizim tilin, o da tek aran sebepçi oldı böyle bir aşlamağa bu tilin. Latın grafikasına keçüv meselesi turğanda, bu latın grafikasına keçsek eger tam biz, biz tilimizni temizleycekmiz, temizlemek içün latın grafikağa. Amma başta biz kiril, kirillitsada olsa da, biz başta biz menimsemek kerekmiz öz tilimizni. Amma nuqsanlıqlarını soñ, üce biz bunı menimsegen soñ, nuqsanlıqlarını endi latın grafikasına, aş nasıl yazıla, nasıl Ayttılar, Telâfuz. telâfuz. Onı, o ekinci mesele. Amma bugün de biz bunıñ latın, latın grafikasına keçsek, biz, biz daa tilimizniñ yahşı bilmeymiz özümiz. Bu biz, aksine bize, e, e, nefret demeycem de, bu, uzaqlaştıracaq. Uzaq, ana tilimizin ögrenüvni uzaqlaştıracağız biz, latın grafikasını, mürekkepleştirecemiz. Onıñ içün mında latın grafikası, elbet, ileride olmaq kerek o, amma başta biz ana tilimizin ögrenmek kerekmiz. Mana siz aytıñız, ne yapmaq, nasıl usullar da bar. Mında, elbet, devletçilik olsa, elbet, devletçilik, milliy devletçilik, böyle, Sözüme aytuv degil de, aqiqiy milliy devletçiligimiz olsa bizim, anda bu til meselesi qoyulsa, bu tek qoyulmaqtan iş bitmey, o siz aytqanıñız kibi bütünün keliştirüvde böyle aytamız, aytamız, amma amelde nasıl olur? Yoq, milliy devletçiligimiz olsa, aqiqiy milliy devletçiligimiz, til meselesi de kerçeknen qoyulsa, Mına, bala bağçaları açılsa, derslikler çıqarılsa da, anau renkli, mına, Seyran ağa sağ olsun, kene Seyran ağanı añlam, bu til meselesinde eñ çoq şey, bugünde eñ çoq hızmet etken bu Seyran ağadır. A o derslikler çıqara, tilni ögrenüv metodikalarını, soñ balalarğa, mına, bu dört-beş yaşına balalarğa ana boyalamağa güzel kitaplar çıqara. Munavreşşilerden balalıqtan başlasaq, Belkim yavaş-yavaş i balağa sevgini aşlasaq, belkim ileride ana ed u bir-eki yıl içinde olacaq şey degil, buna axır asırlar a asırlarda yıllar kerek. On, on beş yıl ana tilini sevindir sev sevdirmek em aşlamaq balağa. O vaqıt belkim em etir e inkişaf ete. Demek, şu on, on beş yıldan soñ, sizniñ fikrinizce, latin grafikasına kel çe ke keçip olurmızmı? Yoq, latın grafikasına keçip olmay. Aytam da, başta bizge milletimizge tilni siñdirmek kerek. Büyük olsun, küçük olsun, amma ne içün bir on beş, on, on beş deymiz? Egertim bala doğğandan anavı derslikler, bilmem, çeşitli usullarnen balağa tilni aşılasañ, a on beş yıl keçken soñ, onı artından da daa balalar öse, anavı bir, kak, pokoleniye deycem, bir nesil, şu, şu, şu nesil endi bu tilnen olacaq. Ana ket, kete, ana öyle tili. Böyle, böyleliknen, yani til müiti oldı. Da, da. Ana til müiti oldı. Mına, mına şimdi bizde sürgünlik, sürgünlikte olğanda biz tilimizni saqladıq. Çünki cenkten evel bizni ana, babalar, dedelerimiz, bitalarımız ögretip kelgen edi. Amma alayıq mına şimdiki yaşta, elbet, bar böyle bir vatanperver insanlarımız, Bu altmış, yetmiş yaşına, amma çoqusını alsaq, bu altmış, yetmiş yaşına bu sürgünlikte doğğan, olar çoqusı rus tilinde, endi bitalar da oldı, amma torunlarınen rus tilinde laf eteyler. Olarda özlerinde yoqtır bu ana tiline sevgi. Onıñ içün rus tilinde. Mına bu nesil keçken soñ bir yandan biz arzulamaq kerekmiz özümüzniñ neslep. Özümüzniñ degen bu ana tilin bilgen nesini azırlasaq, anavın, kak be, rusça aytqanda, vıtisnât etseler, soñ belkim kiter edi. No, mına, ebette, Qırımda müit olmaq kerek, ana tili müiti Qırımda olmaq kerek. Bu, eger müit olsa, no, şimdi siyaset, siyaset, ep bunı ayaq çala bizde, mına, bugünki siyasiy de bizge ay, ay, ay. Böyle bir ideal vaziyetni eger tasavur etsek, nasıl etip bu müitni biz canlandırmaq kerekmiz, yaratmaq kerekmiz? Şu til müiti olmaq içün neler kerek, siziñ fikiriñizce? Mına eger bir milliy devletçilik, bilmeyim, men şimdi siyasetke çoq anda qarışmaz edim, eger mına Turinki köpürde bu devletçilik aytılğan, ondan ögüne biz aytqanlarımız, işte, aqiqiy milliy devletçiligimiz olsa, mında, işte, belkim bu ükümet te deñişse, Yavaş-yavaş belkim mında Qırımda, Qırım müitini yaratsaq, böyle diger millet, a, de, üç devlet, üç devlet var, bilmeyim nasıl üç devlet olur, belki devlet tili olur, başqa de, e, e, başqa tillerde neme yoq, men eger de bizim tilimiz devlet tili olsa, devlet tili mında üküm sürse, Bizim tilde tek bizim halq degil de, diger milletlerniñ de ögretilse, olarda da işte bizge nef, bizim tilge, bizim halqqa nefret degil de, böyle bir sevgi aşlansa, o vaqıt belkim vaziyet, bu müit te deñişebilir Qırımda. Mına, til müiti yaratmaq içün şimdi, misal, şimdiki vaziyette ve kelecekte daa biz, kelecegimiz güzel olur dep işanamız. Mına, til müiti cemaatta, cemiyette yaşatmaq içün ne kerek? yaratmaq içün, siziñ fikriñizce, bir kimge tedbirler kerekmi ya da ne? Yaratmaq içün başta bir, er bir, er bir insan, başta bir adam bir vatanperver olmaq kerek. Vatanperver olsa, o tiline de sevgi aşılar, Vetanına da sevgi, halqına da sevgi aşılar. Amma Bugünki qazaqlar kibi tek bir bugünki kün tüşünseñ, yarınkini tüşünmeyseñ, ömür keçe böyle. Yahşı, sağ olunız, ocam.